Kam ni kam maa ŋun niŋdi li mi, ka daa n chɛn dapal ayɔbu maa tooi m-bɔri ni dapal maa ka di bala. Ti ni Dagbanli pun di shili atalihi ni a yi dɔɣi bia shɛa bo biɛri suŋ zaŋ ti bia maa, di pa o dooya ʒii puuni. Ti niŋ a yi bi yuli nya luɣ shɛli polo din viɛli ka o ʒini, a nyɛvili bi ti tooni, o bɛn mi o ni ti yɛn ti be luɣ shɛli polo paɣ chaŋ ti ʒini o kɔŋko ti Dagbanli puni ka viɛnyɛliŋga nya li. Ti di mi ni niŋ ka ti nyɛ Dagbamba ka lahi nyɛ Musulin nim maa, binyɛri shɛŋa beni ti ku tooi sapirɛtili ka chɛ Dagbanli maa. ti ku tooi woligi li. Hal shɛŋa beni ti ku tooi woligi li, kamani ni yɛli shɛm ŋɔ. Ni yɛli shɛm hal ti nama m bi nya ni yɛli luɣ shɛli polo ka di wuhiri ni ni yɛli shɛm maa adiini zaɣisimli. Di niŋ ka suhuyulim be n yɔn ti ka ti bɔri yɛlimaŋli. Dinzuɣu n yaba daa mali bɔhisi pam ni a bɔhi bia maa din niŋ ka di pun niŋ naa maa diri hal di yi daa nyɛ din ni niŋ mi di daa simsim naa nimbili nyɛ do so ŋun bɔri maa ka wum ba mini ma maa gba zaa bɛ noli ni ni bɛ daliri. Niriba ayi sabi ka yino kana ti yɛli o ni yɛri n-kpari o yɛlimaŋli polo. Din ku yɛn chɛ ka a baŋ kaman yaa ŋuni m-mali yɛlimaŋ ŋun bala maa ka shee a nyɛla ŋun bala maa gba zaa ka o gba yɛli o gba zaa yaɣili ka a wum. Ka nyini a pa zaŋ haŋkali yuli bɛ zaa yɛtɔɣa maa puuni, a ni ba ŋun ka yɛlimaŋli. Dinzuɣu n yɛm o doo, Ee, lala ninyula kpannyɔɣu maa ni nya li, ka saha ka di kum a lari. Dinzuɣu ka n kuli kana ni n ti gbabi ti kuli buɣisi n yaata tariga, ka ti yuli li ka ti nya. Di ŋmanila a ni yɛli li shɛm maa ti yi dii chɛ lala bipuɣimbihi a pam ti ni ti mi li la kaman a yi bɔri doo ka a bani a ma juukamni kam ka a yɛn niŋ kuli o viɛnyɛliŋga m-bala. Yɛlimaŋli, ti suhi lan mi bi yɔhi nti ka di zaasa nyɛ viɛnyɛliŋga. Zom bini ti yɛra ni a zo n-yi binshɛɣu puuni, kaman a kpela bipuɣiŋga yɛla ka a ba ni a ma yɛli ni bɛ bɔri li, di pee bi jɛm ni a mali paɣa. Bɛ a kpela bidoo yɛla ka a ba ni a ma yɛli ni bɛ bɔri li, di pee bi jɛm ni a kuli doo ka bɛ yiya bo, bɔ ka bɛ yɛn niŋ a? Bɛ yuun la tooni ha ka yɛra maa, bɛ yuun la tooni ha ka yɛra maa, ka doo kam ni tooi gbibi paɣa. Din ka Dagbamba yɛli maa, ni ninkurugu ni ʒini din ka nyɛ shɛli, bia bɔra ŋun dum ti o ko nyɛli. Dolo ŋun daa nyɛla bia ka ti lɛbi ninkurugu maa, nyimina nyɛla bia a na bi lɛbi ninkurugu. Di zuɣu o bara mi o ni daa be yuun shɛŋa a ni mali maa, o ni daa be o ni daa feesiri binshɛɣu mi li. Di zuɣu n kuli yi ŋmɛrila kuŋ waa n-zaŋ li tiri m ba pirinima ni n-ti zo paɣiba, ka saha shɛli kam ka a yɛn nya binshɛɣu bɔra ka bɛ yɛn naan niŋ n suɣilo ka a yuun labi jaa mi. Di shɛŋa beni, Naawuni zuɣu yɛlli ni ka bɛ yihira maa, ni yɛra ŋɔ, Ban niŋ ti pawuni ka zaɣisi li, bɛ ni di ma shɛhira. Comment section ŋɔ puuni o bani o mani daa yɛl o doo yɛtɔɣa ka o zaɣisi. Din nyaaŋa, ka di ŋmani wunsu ka o daa kpiri maa, ka di ŋmani wunsu ka o daa yɛn kuui omaŋ maa. Hal biɛri shɛli gba ni ti tu nuu maa, ka di ti kpaagi ba ŋun bela dooye maa ka di nyɛ ŋun yɛn baŋ o ni yɛn niŋ shɛm n-di bindirigu bee ti yɛri kam o sitira yɛtɔɣa. Ka a shiri be dooye ka ti nya a yɛn kuhiri lala ti so dabba bee a ba ka o tiri a laɣidira, a dooye maa di bukaata nyɛla din sani. So beni, yɛla n-na bi chaŋ viɛnyɛliŋga, ka dundɔŋ maa ka di na mi. So mi beni, aai, ŋun maŋmaŋ puu puhila Naawuni ni ŋun bi yɛn niŋ afaana duniya yaɣa zuɣu, dinzuɣu ŋun bi niŋ rɛdi gba ni o kɔŋ omaŋ. Di o ni pii binshɛɣu ti omaŋ maa, di pa di ni tooi sɔŋ o. Di zuɣu o paɣ gubi ya noli tom. Bɛ mi lee yɛrami, To zuŋɔ mi na viɛlim maa, biɛɣu ni saŋgari la, n yɛra saha shɛli kam man wula miliɔn garima ni garisi ŋuna, Naawuni m-mi o.